uh, tune riri kupisa mastreets uh, mumaclubs everywhere ndo tune riri kupisa zvamanje manje Uyo uh, anoti- imimi pamakarwa tune iri were you expecting response yakadai so kuti ah, tune iri richapisa mastreets zvekudaro
ya ku- ah, kwete kuti ndandakageja response iyoyo but Ah, ndaingotarisira kuti chive successful ah, obviousbudirira chive nereturn obvious munhu wese kana achivachunira akanenge achitoti anenge achitoti machuniri rinofanira kuti nge richipisa but mimi were you expecting ndo mapisiro achaita because zvamai manje ndo tune of the moment ende chunire zvemachokwadi chokwadi chaizvo zvajaja chaizvo chaizvo ndori kupisa mastits andimuona saka obvious munoona kunge makatozoshamisa amai ndikuda kutaura tana mani ah, unofunga ndikupaisa uyu ah, ndaisasandu atiti obvious pamakati wachuni maisambogaya kuti ndo zvaichaita chuni iri but zvamanje manje munhu esaa kutaura nezvechuni iri andiona mm, ah, zvakazonoenda nepamwe pekuti ah, tikanyatsozo yes sir and pamakatozorowa remix yacho obvious munhu wese akatozoda kupinda pachuni iri because atozoona kuti chuni iri rakaita sei rakaipa mm, saka tiudzeni zvechuni iri um, after marova chuni iri mune mamwe machuni amakazorowa here after marova handinyore ya mm. eh, tongoti about 11 mangoma after handinyore Mm, ari masingu iye album iri ari masingu aiwa masingu singu mamwe ari pamarijimu mm, mm, mm. then anongobuda ari masingu singu mangomana ye man mangwana totokanda chimwe chinonzi ragi road mm, ye mm, man mm, mm. ye man now king uh, tiudzei isusu kuti mimi chuni rine video here handinyore ya andinyore isiri remix original original yacho ine video
then remix yacho nane video ine video futi ya so if you uh, if you're listening you can go on uh, riri pa- riri pa- riri pa chi- riri pa youtube handiti ya payoutube pa one attention kungosecha kuti one attention payoutube makutonosangana ne zvinyowani kusanganisira iro riri gaga gaga two minutes iro riri avari kutaura nekafrezi kema two minutes
ye man uh, tichiri papo king mm. um, nekupisa kwaita ngoma iri uh, magig ari kubuda iri
ya aiwa amashow aripo anditi mazuva ano tugara tiri pastage mm, mm. zvoto titoziva kuti weekend kana hapana mune musingatowanike zvisaka tikazoti anenge ambokotsira joy andifofite ndoda kukanganwa nhamo mavibes oksobida iye mani
ndindindi tim mm, mm, mm. yes sir king madedido mzee mzee mkuru boy murida sei king Ah, good and good ndonakirwa neenergy yenyu manje king Ah, kubva vanakatanga kuona muchipisa paya pa godfather temboman pavakanokuintroducai muchinopisa vabe up until now energy yes. uh, energy yacho ha uh, energy bohatirare hatirare kuharare mukuru ye yeah, man
mune zvinyowani da tarova takanokorobhera handiti mm. ichuni nyowani iri ah, takanokorobhera um, zinyowani zvaro rinenge ratone two months three months yabuda two months pane rimwe nyowani after two months vatore rimwe chuni nyowani Ah, hapana chuni wana asi pane machuni manyowara machino ye saka hamusi kumira kaiviking muri muri kurara here hamusi tomborara Ah, givhi murume harare murume harare haa murume harare i know saka imimi manje king muri kuona kuti chii chuni rese ramuri kurova riri kuita hit eh, hit after hit pese pamuri kurova pama- pamapinda paye paye uh, naoskid kusvika zvamanje manje chuni rese ramuri kurova uh, riri kuita hit whats the formula pakurova kwamuri kuita machuni
mukuru susu hai susu techingoimba isu
ndezvajaja ndezvajaja munongoti mwari wachinwa mazuva kuti akuzira kuna jaja ivi toko chatogona kungobika song yatiziva kuti isong ikunakisa hakuna mm. song inobhowa mm. ende hatitobvumidzwe kuimba zvinobhowa yeah i know because pamachune enyu ese i remember ndakatombonzwa ana echikoro vachiimba ino kaschool bus kana echikoro magrade ah, one nematwo vachitoimba tune tune number after number mdara vachirova zvazviri eka eh, ndopanaka zvaurira ka wabada iri kutaurwa nange muchechi ah, nange kuchina nange kuvet nange ucrash kuhigh school nange ucrash ese wabada wabada
now uh, zvandambobvunza futi mr attention yes, um, magig ari kubuda here since zvamatanga kupisa magig akamira sei magig ari kubuda here ah, kunoko mm. ah, magig atimapedza magig ari kubuda totenda mwari ne nekuti fariro mablessings avari kutikandira kuti tirambe tichiwana mashows atisi kufa nenzara yeah, yeah man yeah man no mr attention back to you um tine mamwe- mamwe machuni kana maprojects atiri kuexpecta um, uh, kam tatomunaye tatopinda muna april ka paeast apa uh, anything chamakatirongera paeast apa ya big remango maripo but so far chambodropa ari masingles ega ega kusvika was kana ari ep or album whatever the body of work rinenge richizobuda toda tiri ringe rakanyatsorongeka maiziva mm, mm, eh, mm. that picture yaya yanyatsopaintika zvekuti vanhu vanoona kuti hazvisi zvepressure kana chii but art mm, yeman yeah, yeah. and uh, then pamacollabo apa are we do we expect uh, any collabos um, from you nevamwewo mamiziyezi ma, ma, ma, atinoziva vari mudanzo Eh, patori nechifreshi chehappy birthday ichi tinenge tina wabada na queen mm. kadija makatogara makadai so mm, napangosvita eh, queen eh, sositra uri eh, but tana mana atadza kumbochirova kai zvinosvikira chinonzi chi
yes i tana man fanotsvaga tune plus ndione birthday manje manje kayo andokona zvazvinoita dibede bwa iyi song yedu yataka kuimbirai mdara mukatoi player waipula muchiipulaeveryday panzwarwa munhu maiziya
okay then uh, madedido um, before we go uh, kumberi aona kuti takamboita debate kuti zita iri rakabva kupi rekuti madedi ne hangu asana mbonzwa mutaure nezvazvo chimbotiudzaiwo nhasi kuti zera rekuti madedii but godfather ndakauza e eh, aina handisi kuziziva ini but mamchimboti makaona interview ipi ah, mazvionaka aya ndakaona yandakaona eh, munhu handaunyazonzwisisa madedido zvakatika pana madedido ini ndenzi planet ndikazvitumbisa uko chinzi planet mm. saka pandaiimba ndaiti wedemde

Steve mwana wese Yes, mwana sir. wese ndarama ndirido Yes, sir. ndinovafarira zvikuru ende vavaramba vachidaro nekuti ndinayo shanga right happy birthday chuni nyowani tana mani chimbotoerawo chuni nyowani akomana bopinda

Style, chaita ndibudeka shine, shine The girls them love me, hey for real Pastor FM, watch a no man, one attention I saw me tell again Uno Wabala man, wabala So, eh, inzwa indoti, ofsa badu ofisa badu ofisa badu ingawanda tunula mafesi matatu ofisa munenge makuda zve musanzome ndiri kwezividu

mafana kunge muri 3 ananani eh, madedido mr tinchan naspraga junior spraga ya spraga azoita kakukundikana pane zvaitika padheri pake but ana panapfuura ndomutura padheri anditi enda eh, nedare guru iri ah, ah, saka ah. riri pakati iri dare guru ndi junior spraga futi upi uyu mfana mukoma hamusi kunyatsosvikira simuka mukuru wavona okay anonzi anonzi ndere anonzi uyo anonzi junior ngema junior ngema eh manex okay manex yeah. spraga futi saka chimumba yamaiti eh. chimumba yomukana amurera tana man same read miro rero ndringomba 2 minutes chete waize muri parira read miro pano uratsa kuti dare guru
mbema ngawai pa mic ngawai pa mic tana man bata chini futi
emajuniya vanhu vanozviziya hanzi tiri magangster pasta rasta fasta titori mapasta e eh, kunge sprakgata kurovawo disaster skiri takamaster manchester bull rese tichingoti rikati mafiya rese ahoyi voda nyama inodarika yezvibhoyi vakuekta maindi yange ifu ayi vari kuda zvimaraisi nezvimazai rikati mafiya rese ahoyi Yeah, man.
Mahwani ketepo. bata number futi Simplex Music.
gemajuniya

nzava kundiziva kuti pandiri handasvika kune vese vaipanika sori zvenyu ndasvika producer masika its my time kazi andipengere kudombo kucrim ndokuda kuhita minister cape town kuwacha saila seslesalai this time asaka zvaizvezvi boys ndinotemba nemi gtown anemi zvaizvezvi yaman king vacho vari kutoda
king mwana bamarowaya kuragangoti hanzi chingoendei nebhomba rangu kana Yeah, man. ndangokwai Yeah, man.
zvotopera sprag aripo ye man king manhamba maro aya akarekodwa here Eh, amwe akarekodwa amwe mafreestyle amwe mafreestyle Yeah, man. makaipa king thank you so much for coming through representing um, uh, junior spraga Yeah, man. junior ngema handiti Yeah. ndizvo Yeah, man. ye man uh, thank you so much king now kuyoutube junior ngema tiktok junior ngema facebook junior ngema followai mfano yedu vari kubatika kwese ikoko yeah man Sir.
now um let's do this rega tichipedzisa manje now um back to you mr tension uh namandedido in terms of uh, magig i understand that this uh, friday right that's tomorrow handiti mm. friday mangwana uh, munenge pa muri pamont square zindoga waterfalls uh, for birthday ratanaman nevamwe mamash babies ese eh taimana tomuudza kuti vanhu pane mafanzi abva kujoza vanga chinifeminira kuti vanhu vanga vachitofunga sina kuriko nhasi ariko mabhazi akatopaka kuzasi
matomaona here king matofonerwa mukanzi maya taifunga kuti nhasi eh mabhazi anga atopaka nhasi mufunga ndezvemasasi apazvisi vaya ubhedhera tana mani now let's talk about uh, this weekend friday Ah, tati mune muri kubhedhera ra Tanaman ah, paZindoga. Any other gigs that lined up ah, pa weekend? Yeah.
Mr. Eh, Tension, I'll start with you. Inini weekend tete pagwanda. Mm, mm, mm, eh, mm. Saturday then mangwana tina DJ Tanaman mm, nema March mm, Babies mm, mm. Zindoga Things and then Maskat mm. panonzi pa Glen Ridge okay yeah man yeah man madedino any kings lined up uh, um, uh, after gig remangwana rekwatana man bete mamash babies pane rimwe here magigs amunawo magigs ah. amunawo paweekend aiwatana mani ndotolasta zvacho kutendwa but tototanga makuseni magigs ndiko kwazvakanoperera eh, pachikoro pane pachi pachi Greenridge pa pa pa airport apa. okay Pachikora Eh, Maxim.
ipapo, oh,
ndipo chaipo chaipo. Ndipo chaipo ka. Mm. Toti atipange futi. Kupi? Ore tore kumanai Maxim tine imwe function yatiri kuita. Inana mukoma yatiri kuita. Yeah, Manai, man.
Mangwana. okay now uh, rega tipedzisa mwana Now, um, uh, Mr. Tension, Mm. vanoda kukubata imimi for magig vanokubata ipapi? Uh, Ngatange ngatange tataura zvepa are you on Facebook, alright. uh, Instagram, maybe TikTok yeah, kana even uh, contact number yamanager wenyu anokumanejai ndozvadaro vanhu vanzwe pana. alright. Mm. Eh, kana ari masocial handles akanzi one attention mm. its one neka underscore of what attention attention pese Eh, pese okay yeah man yeah man then yeah, man. eh, facebook yega ndoiri different yakachiri kanzi mr attention Mr. attention yeah okay then eh, number dzae management is Mm. plus 263 Mm. 783 034 734 mm. is a yeah man tike vase yeah.
bangalem yeah man then madedido mm -hmm. vanoda kukubatai king vanokubatai papi vanoda kundibata mm. andibatike ndopisa lobata moto ngapate moto iri ah, vete serious king vanhu vanoda kutonzwa kuti vanokutsvaga ipapi because magig anenge akatokumirirai munobatika papi uh, in terms of uh, social media social media masocial media endos enyu number dzamanager nyika yese inozoti wabata masocial media yakaturirwa mm. nedanzunya mm, but mm. takavhura manyowana nditi mm, mm. tine instagram yakanzi mandedido mm. official mm. netiktok yakanzi mandedido official mm. neyoutube yakanzi mandedido official mm. and Kwese, then kwangu zima riri official uh, okay and then number dza dza manager for my bookings manager for my bookings mm. azvama manje wabadana namanager ine anonzi ma- mabookings mabooking agent okay ndoati nawo uya kuno kubooking agent vataurire number 0776 mm. 296 Mm. 297 okay 776 296 297 ndipo pamunobatika cash 2 776 yevani 296 297 asi nobatwa amene ake ndiani katobatwa The Zim Danzo Overdrive on Star FM sounding good all the time. It is 18 minutes uh, uh, before midnight. Well, uh, Maita Boma King. Uh, nekuuya kuzimdanzo overdrive mr attention it's not the first time here even madedilo haisi first time muchiya panapa thank you so much makings no, uh, ah, no, rambai muchipusha mawex satavhara inini ana zvokuziva kuti ndikugadzirei ini ndiri kugadzira ep yakumana mhuri yezimbabwe ndikugadzira mm. ep inonzi titanic yei ari kubuda pamberi ipapa yeman yeah, ipi inonzi titanic ine masongs five pane inonzi mm. escoba mm. escoba yakabuda imambo ndambonzwa muchiirova escoba eh, escoba yakabuda sa pasara four asati abuda mm, tine imwe nayo neimwe neimwe neimwe but five mangoma ye man ndarambidzwa mataura mazita avo yeah but still but still tiri kuuya ye man paep paipi thank you so much amana maguys angu maspaga uh, mauya masimbisa zimdanze overdrive uh, Yes, on, a, sir. on a thursday looking forward kuma new projects amataura mr attention i'm Wewe, looking forward wewe. kuproject amataura Oh, manedido yes, ep rako uh, takarimirira management yese team thank you so much uh, for coming through anditi Da- masimbisa ndazikubvumidza kuti pese pandasvika pane kamera ndikufanira kutomboimba one song yemu ep yangu fanga inonzi titanic yacho but manje time hatisina king munotozota kutongomirira ep zvamai manje eh, escoba escoba matomboirovaka izvozvo takutongomirira ep escoba eh, mairova frist yavo escoba oh.
e eh, mairova saka izvozvo takutongomirira ep king
but tana mwana ati anzi okay tana mwana ati anzi chivaroirai tichipedzisa ah, mari yako inoita mando maluva Nhasi dakuita magic madanzunya kutiedza unge masandaki hababy oti uri romantic plus pesi uri photogenic waisa like ah, tasvika voita panic ah, uyu mhuri ah, uti bamdiki touraya kilikili pamaliriki mukati attack do ataka mandipa maiki maiki Level rangu harijairiki Kuchovha ngoma sendi kuchovha bike na dyke Mugumbo ndakapfeka Nike Ndanda kwadza ngoma Amana kuno kunonyudza Fan ka Titanic Fake people vane smile ye plastic Why becha wachitapa padariki Atina tsungu hatipapariki Amana kuno kunonyudza Fan ka Titanic Yes, I. Fake people Yeah man Ah, chiri kuuya chiri kuuya Ye man ndachinzwa chakaipa. Thank you so much King. Aiwa masimbisa chinhu. Maspaka tamirira kunzwa EP otherwise bo. Yeah man, tana man. 16 minutes up before midnight on Star FM.